چھوٹا جیہا ولاگ ہے دیکھنا ہے انجوائے کرنا ہے ساڑھے چینل نال جڑے رہو انشاءاللہ تک کو اچھا پیارا مزیدار لگ سی پیور ماشاءاللہ اج پیاریاں پیاریاں ہواواں چلدیاں پئی ہیں خوبصورت خوبصورت ہواواں چلدیاں پئی ہیں اے دیکھو ویور ماشاءاللہ باہر ہوا دا زور و شور ہے تے میں آدھا سائیں ماشاءاللہ کیا بات ہے لیکن دھوپ بہوں تیز ہے ہوا چلدی پئی ہے دھوپ دی بہوں زیادہ تپش ہے لیکن ہوا چلن دے نال نال ماشاءاللہ کچھ اس طریقے دا موسم لگدا پے پودے جڑے پرندے درخت وغیرہ ہیں نا اے بہوں پیارے جھوم دے پے ہیں بڑے پیارے پیارے لگدے پے ہیں ماشاءاللہ تساں ساڈے چینل کو سبسکرائب کر چھوڑا کرو فالو کر چھوڑا کرو شیئر بھی کر چھوڑا ہے تے آج دا پیارا بھی لاؤ گے ماشاء اللہ تک اچھا لگ سی ساڑھے چینل نال جڑے رہو تا اتھاں گننا ہے ایک پودا اساں کل نواں لایا ہے پہلے تو پودے ہن پہ لیکن ایک پودا اساں اتھاں نواں لا لیتا سنگ ذرا خوبصورتی بھائی مزید واد ویسی تے تہاکوں انشاءاللہ اج دا ویلاگ ساڈا پیارا لگسی پسند آسی ساڈے چینل نال جڑے رہو سپورٹ کیتی کرو تہاڈے پیارے بھائی آندی ساکو سپورٹ دی ضرورت ہے ہیلپ دی ضرورت ہے تہاڈے شکر گزار ہوسو تے ویور بیا سناؤ سب ٹھیک ٹھاک ہو نا خیر خریت نال ہوسو بیا صاحب خیر خریت ہے نا تساں سب ٹھیک ٹھاک ہو سو تے اساں کیبن تے بیٹھے ہیں کھوکے تے بیٹھے ہیں کوئی چیز کھاونی پیونی ہے تے جی بسم اللہ تہاڈا بیرا حاضر ہے ساکو ڈسو ساڈے کول ماشاءاللہ سگریٹ بسکٹ ہر چیز ہوندی ہے یعنی کہ کھاون پیون دی سہولیات ساڈے کول موجود بوتلاں جوس ہر چیز انشاءاللہ تعالی اساں یعنی کہ رکھی ہوئی اپنے کھوکے دے تے بیرا تہاڈا ہے ماڑا جے لیکن کوشش فل کریں دے چیز ساڈے کول مل ونجنی چاہیے تے ساکوں سپورٹ کیتی کرو چھوٹا جا ولاگ اساں اسے گلوں بنایا کہ تساں ساکوں سپورٹ کریسو تے اساں انشاءاللہ کل جا پرسوں تو کو پیارا جا مزیدار ولاگ ڈکھیسو تے ساکوں ہفتہ یاد رکھا کرو ساکوں یاد کیتا کرو انشاءاللہ تعالی اساں تو کو پیاری پیاری مزیدار اپڈیٹ دیندے رہسوں نوی نوی ویڈیو دیندے رہسوں تساں ڈیو سلیم کھوکے والے اپنے برا کو اجازت چھوٹی جی ویڈیو ایک واچ کرے تہاڈا بہت شکر گزار ہو سو تا دل تو اچھا ویور ماشاءاللہ ڈیکھو اساں نا ویڈیو دا سٹاپ کر چھوڑا ہے لیکن شام دا ٹائم تھیا دیکھے پیارا بھائی آ گیا ہے لچھے ویچن والا اتھا کو لکھے نے آج دی ماشاءاللہ پیاری ویڈیو دے ویچے بھائی لچھے بنے دا پہ پتیسے دے تے دیکھو کتنے پیارے پتیسے دا بن دے پہ اے ہوں دی اصل نا شوگر چینی چینی پہنن گرم گرم انگیٹھی ہوندی انگیٹھی وچ چینی پا کے نا لچھا بناونا شروع کر ڈینا یعنی کہ لچھا پتیسا ٹائپ جیڑا ہوندے اکثر کہاں ٹائم بچپن ٹائم وچ کھاندے آسے دیکھو اے بندا پہ پتیسا اے لچھا گول گول تھی سی آندا بن سی آندا اے بہت پیارا خوبصورت بن ویسی تے تساں ساڈے چینل نال جڑے رہو تو کو پیارا پیارا مزیدار لچھا بندا دکھے نے اے بہت خوبصورت تے پھول ٹائپ دا بن ویندے بنائی آندے بھائی دیتے پہ وینا اے دیکھو ماشاءاللہ کیا بات ہے اے لو جی ویور ہک بن کے بیا تیار تھیندا پیا اے گرم چینی یعنی کہ سلنڈر وغیرہ دے اس طریقے تے کوئی ٹائپ نال بنینن چینی پا دینن تھلے انگیٹھی گرم دے وچ لچھا بننا شروع تھی ویندے بھائی ولیٹی آندے چینی پنگھر دی پئی ہے تے اس تو بعد والاں دی طرح او کھنڈ دے وینن کلر بھی پاونا پوندے بھائی پیندا پیا چینی کلر تے بناونا شروع کر دے سی

اتے تساں پہلے کدی ڈٹھے کہ نی ڈٹھا لیکن خوبصورت لچھا تیار تھیندا پئے تہاکوں تیار تھی کے سامنے آندے نہ ڈکھے ہن اے لو ویور ماشاءاللہ اے ہے لچھا ساکوں ہی پیاری ویڈیو نال ڈیو اجازتاں انشاءاللہ اساں۔ اے خوبصورت پیارا جیہا لچھا تھی گئے تیار ماشاءاللہ۔